Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' Gwida, li hu miġjub lilkom minn. Renault Malta. La Molisana. KFC. Amrita Footcare and Wellness Centre. Valletta Glass. Ferrara Casa. Majoka Spas. Positive Parenting Malta.

Body Mind Reset or a bonding time together. Book online stress free at myoka.com. Complimentary spa facilities on every visit. Maria Formosa, grazzi tal-li ġejt għax jiena naf li inti ħajtek minn filgħodu sa filgħaxija mimlija ħafna. Kif inti l-ewwel net? Mhux ħażin, mhux ħażin, thank you. Aħna nafuk ħafna bħala Marija ta' Bjorn. Sew. Pero inti Marija. Mhm. U jina per eżempju għat li li konti trejni għal karati u ksa kellek black belt ġifiri għalla ħareċ xaħat li kollu xieħajt miegħek. Kemm ilu dan? Ilu, kont zaħira, kont nisti ħafna. Vera kont nistħi ħafna. U insomma beda dal-isports ħad-ding l-istess. U ommi qaltli għax ma tmurx ħalli speċi qisek tagħmel iktar ħbieb u hekk u toħroġ naqra jkollok naqra iktar kunfidenza. U mort u vera kienet dixxiplina li żammejt anke f'ħajti tipo vera għallmitni, vera dixxiplina sabiħa mmens. Għadek jiġifieri Le, waqaft jew għadek? Waqaft, waqaft, għax Waqaft. imbagħad qisni xi kbirt jien naf wara l-junior college hekk qisu ma ma bdejtx inlaħaq. Jiddispjaċini ta' imma imma naf li li tgħallimt f'dawk l-għaxar snin, ħdax kemm domt, vera hekk applikajthom f'ħajti. Eh, għax fil-fatt nista' nimmaġina li inti mara dixxiplinata ħafna bilfors fil-ħajja li tgħix. U rispett ukoll ta' ġifieri dawn l-affarijiet. Tħobb il-ħjata? Ii, għandi l-mamm iħajjata. Dejjem ridt nitgħallem, meta kont żgħira kienet toqgħod tgħallimni nagħmel buttuni u dawn l-affarijiet, imma xi darba xtaqt noħodha bis-serjetà hekk. Kienet kont nimmaġina li jew pereżempju ommi tħit u jiena inkun stylist xi ħaġa nagħmlu hekk flimkien. Imma insomma. Ħallejt hemm ukoll. Fil-COVID bdejt xi ħaġa u mbagħad kont waqaf minħabba l-COVID u ma rġajniex sibna ċ-ċans. Iddoq il-pjanu? Din xi ħaġa minn meta konna żgħar konna mmorru jien u oħti flimkien l-imdina niftakar kienet xi ħaġa li ommi vera xtaqet hekk Imma jien ma tantx għandi widna għall-mużika. Allura waqfet hemm imbagħad. Top l-għaliqi. Għat li li kieku nista' ngħix falqa. Ejwa veru. Għandna xi għaliqi hekk tal-familja insomma nhar ta' Ħadd imdorrin dejjem immorru hemm. U minn żgħir hekk kont nieħu pjaċir qisek tmur hemm tinqata' minn kulħadd. Jekk tiżra' xi ħaġa tara tikber. Nieħu pjaċir. Nixtieq xi darba nkun nista' ngħix hekk. Inti tfajla vera tħobb is-sempliċità. Iva. Hekk hekk jiena ħassejtek li tħobb ħafna is-sempliċità. U meta ltqajt miegħek inti għedtli għedtli xi ħaġa għedtli jiena dejjem ġejt mgħallma li npoġġi lil dak li jkun u lil dak li nħobb. qabbli. U fil-fatt fil-ħajja li tgħix illum il-ġurnata dan it-tagħlim mill-familja tiegħek jidher ħafna għax jiena ma naħsibx li jiena kapaċi apparti t-tifel tiegħi li npoġġi u nħobb lil xi ħadd u npoġġih qabbli. Ma dik kwistjoni oħra. U inti ħajtek, illum il-ġurnata kont tħobb il-ħjata, tħobb l-isports, però qisek kellek tagħmel pause fuq ħafna affarijiet biex tiddedika ħajtek għal Bjorn. Kif iltqajtu? Mela, il-bjorn nafu nafu kont niżgħar, jiġifieri konna l-junior college hekk dik l-età, kellna ħbieb inkomuni. Kien imqareb? Le, lanqas xejn, anzi kien vera jistħi u tipo jien peress li kont nistħi wkoll hekk ma kellix dik il-ħafna kunfidenza, qisni iktar kienu kienu jattrattawni nies li jkollhom il-kunfidenza qisna mhm. tu make-up għal-mistħija tiegħi. Allura l-bjorn kien hekk daqshekk mistħi Ma kienx jattirak daqshekk. Le, ma kontx narah li tipo noħroġ miegħu jew hekk. Insomma, kien dejjem ikun ma' daw il-ħbieb tagħna hekk imma dejjem at the background qisu taf kif. Ġieli jżellaqlek xi ħaġa imma hekk xorta bil-mistħija qisu. Imbagħad ma tafx kif wara l-junior college jisu min jibda jaħdem. Dem, eżatt, eżatt, eżatt. U għaj l-ostrek, jek ma mhm. bqajċ nafbih. Mbagħad beda Facebook u hekk, mhm. ma tafx li tibda tarġa' tfittex ċertu ħbib ta' qabel u hekk. Insomma, mbagħad ehm, wara żmien u wara ħafna żmien, kelli xi 27 naħseb u 2015. Xi snin wara din Mhux hekk. 2015. Ehm, Għaddejja b'ħajti insomma kont qiegħda nqelleb Facebook u nara din l-intervista, nara wiċċ Bjorn f'intervista mat-Times, dak l-ewwel waħda li għamel. U għedt l-allu għedda Bjorn jiena sar minnu qed naqra l-istorja u hekk. Għedt ma dof xorta ma tifhimx eżatt is-serjetà tal-ħaġa imma kien qed jirrakkonta din l-istorja. Li kien qed jirrakkonta li għadu kif kien eh, diagnosed bl-ALS. Fhimtek. U propra propja laqqas kien għad għandu d-djanjożi, imma hu ħareġ all out bija mill-ewwel anka l-Ice Bucket Challenge, dakinhar tal-Ice Bucket Challenge stess l-ewwel darba għal in-nessa xieraq m'għandix hekk. Mm. Kif ħanfehmu min-nies għax vera kien għadu m'għandux, imma hu mm-hmm. kien tant qara u da kien ċert. Kien konvintri, eħe. Mm-hmm. Mm-hmm. Insomma, kuntattjajtu għalli jekk trid tiġi tgħinna għalli dan il-ġimgħa ħnamlu l-Ice Bucket Challenge ejja għada L-Imsida ħa tgħinha u ġib il-bramel miegħek. Daqshekk mill-ewwel ta' x'tagħmel mill-bidu. Mill-ewwel. Mill-ewwel. U hekk ġaraw jiena speċi qed eħe nagħmel xi volontarjat xi ħaġa li dejjem oġbitni. Ehm, Nagħmel iktar ħbieb. Mhm. Għaliex le? Mhm. U mort. U għat li xi ħaġa li impressjonatek meta ltqajt miegħu. Iva. Kellu l-istess riħa, fwieħa, Fwieħa. Ta' ta' dak iż-żmien, hekk, xi ħaġa li għaraftha, u u għedtlu. Qalli jien naf, għedtlu, żgur, żgur, żgur, żgur. Jekk nagħlaq għajnejja nagħrfek minnha. U kif kompliet imbagħad? U mbagħad, knowing him il-ġurnata, insomma. Għalfejn knowing him il-ġurnata tħares lura u tgħid kollox kien pjanat? Naħseb. U jekk idaħħal xi ħaġa f'rasu li jrida jrida, mhm. insomma kien joqgħod jivvintali pereżempju jien naf ejja mi id-dar ħalli noddu issa daw il-flus li ġbarna x'ma nistax nod bidejja waħdi. Mm. Mbagħad l-għada tista' tiġi ftit qabel għax ma nista' naqfel iż-żarbun. Tista' tiġi twassalni għax ma tantx nista' nsuq. U dejjem skuża ġib l-oħra kont għadni naħdem u ġifieri wara x-xogħol. Kont immur hemm u nkunu qed norganizzaw xi ħaġa oħra. U inti ma tafx tgħid le, trid tgħin fl-istess ħin. Jien li jgħid li kont nagħmel minn dejjem. Pereżempju konna noħorġu jien naf beda jekk noħorġu nieħdu drink jew hekk it-tazza ma kienx jista' jżommha. Iżommielu, dak iż-żmien anke jpejjep kien għadu iżomm. Ġifieri hekk kull bdew jinqalgħu affarijiet li vera kien ikollu bżonn l-għajnuna ta' ġifieri għax eventually anke jien naf konna mmorru nieklu pereżempju pparkjajna jien bdejt miexja qed inparla miegħu minn għalija li qiegħed ma' ġenbi nħares lura nara ħadu ġej. Tlajt il-bankina nara ħadu miexi fit-triq qed ifittex, ngħidlu x'qed tfittex, jgħidli ħanaraw x'rampa għax saqajja l-għoli tal-bankina ma nistax intellagħha. U bedew jinqalgħu daw l-affarijiet. Bdejt tgħidli anke jekk tmorru klabb. Dik kienet maħsuma naħseb, ara kemm jien fidila. X'kien jagħmillek? Darba minnhom qalli Qal li speċi tista' tgħinni tidħol miegħi t-toilet għax ma nistax naqfel il-buttuna u x'naf jien. U jien sinċerament biex ngħinu tħaltu vera għintu. U xi noħorġu lura mit-toilet insib il-sħabu kollha jċapċpu jidħku bina u hekk. U mort ngħid l-ommi, jien vera jekk nkellim għal ommi ħafna ħafna ħafna nirrakkuntalha kollox. U sa dat dettall qed għall-bieraħ taf x'kelli nagħmel nidħol miegħu. U dik għad li wxi bis-serjetà u hekk. Tara, miskin jekk kellu bżonn l-għajn, jiġifieri jien litteralment biex ngħinu minn għalija. Inti bl-ikbar innoċenza. Ma tajba di bqajna niftakruha. Żgur, żgur, u inti dak tajt min jaf dak. Żgur, kien qalilhom probabbli. Però ta' dak iż-żmien kontu għadkom għadkom ħbieb. Iva. Għadkom ħbieb, ġifieri inti kont taf minn xiex għaddej, kuntatt kon ħbieb. Jiena xorta kurjuża kif kif kif kif inqelbet is-sitwazzjoni li minn ħbieb mbagħad iddeċidejt ara le, this is more than just friendship. Bjorn kien diġà jaf xi jrid, jiġifieri he was heading there, imma jiena ovvjament xi ntqajt ma' din l-istorja qisu, xi ħaġa kbira bħal din li qed tiġri lil dal-ġuvni kellu kollox hu, eh, ġuvni gustuż, bravu mmens, immur fejn immur kien jitkellem ma' kulħadd, jaf xi jgħid, jiġifieri l-intelliġenza tiegħu kienet vera taffaxxi-, mhux kienet, taffaxxinani għadha sal-lum. Jiġifieri hekk, bniedem li jinqalgħalek xi ħaġa tista' tmur għandu jsolvihielek. Kien pakkett komplut ġa Għajmin żralu. ara ara x'għamel x'irnexxilu Żgur, jagħmel eh, hu jiena, ġifieri. eh, eh. I mean, all- kull- kuljum jiġifieri dejjem anka anki is- iktar u iktar issa jiġifieri dawk id-diffikultajiet u moħħu jibqa' għaddej. Jiġifieri u kont ngħid imma ġratlu din. Heq. Seta' seta' kien ġuvni ieħor ikun b'saħħtu u along the way jiġrilu hekk. Stajt kont jien. Ġifieri qisni xorta kont nagħmilha secondary u dil-ħaġa u kif qed ngħidlek jiġifieri jien mgħallma li l-affarijiet is-sbuħija u hekk tispiċċa, inti mal-bniedem ħa tgħix. And you fell in love. U mhux u mhux xi ħaġa li toqgħod taħseb jien naħseb ma ħsibtx ħafna fuq għax taħseb u qisek tbeżżgħek. Jien naf jiġifieri just I went with the flow u jekk. Le le jiena ninżalek il-kappell jiġifieri għax ma naħsibx li qed inkun vera sinċiera, ma naħsibx li kont inkun kapaċi jiena. Jien hekk kont ngħid ta' ġifieri taf kif, tkun għand id-dentist ikun hemm dawn il-magazines u jkun hemm dawn l-istejjer jien naf xi suldat mar il-gwerra mbagħad qatgħulu siequ ħa jiżżewweġ kont ngħid ommi hekk taraha ġo wheelchair u di qed tiżżewweġ u tgħid possibbli hekk kont ġifieri litteralment. Ma ma ċin tkun fija. Jien naf jien vera. Eħe, jiena darba l-oħra li jiena minn tagħmel xejn speċjali tagħmel. Ma toqgħodx taħseb. Tagħmel xejn speċjali. Jien nemmen li kulħadd iġor kulħadd iġor diffikultà, kulħadd għandu xi diffikultà xi jġor ħeqqa u jiena Kif taqbad tgħid? Kemm inti ħelwa hi. Xi ħaġa li impressjonatni wkoll li speċi ta' bdejt tgħidli isma' mel dak jaħseb intelliġentissimu, jaħseb ħafna l qudiem bħal meta mortu fuq il-cruise. Ija, jew 2016 u. Eħe, din il-marda t-tekel jaħħajek, ġifieri parti mill-fejqan, m'hemmx fejqan, imma mhm. parti essenzjali mill-fejqan li taċċetta. Mhm. Diffiċli mmens li taċċetta għax inti biex taċċetta li mhux ħa timxi insomma d-diffikultajiet kollha diffiċli ħafna. Sakemm tasal hemm diffiċli ħafna anke għan-nies ta' madwarek. Imma jekk tipprova anke biex taċċetta tiffamiljarizza ruħek mal-affarijiet li ġejjin dawn l-affarijiet ħa tiġik iktar faċli u anke għall-oħrajn. U hekk kien jagħmel jiġifieri jekk pereżempju jaf li 'l quddiem ħa jiġi bżonn wheelchair, ġabu minn ħafna qabel kien għadu jimxi. U l-aħħar safra kienet morna krus. U ħadna maħna dan il-wheelchair, il-basic one li, li jintawa insomma biex just in case immorru xi mixja twila jkonna lilu. Eżatt. Ġifieri, sadattant ċemplet innomu mid-dar, qaltlu bjor, qaltlu hawn wasal, waslet kaxxa enormi, tqila kelli nġib in-nies minn faċċata biex jiġu jgħinuh idaħħluha fejn ħa nqiegħda m'hawnx fejn inżommha di x'inhi. X'inhi, Bjorn? Kien il-wheelchair li għandu llum, jiġifieri tqil, kbir, għandu l-funzjonijiet kollha. Kważi tmien snin ilu. Hekk jiġi. Żgur, mela, mill-bidu. Tmien snin ilu billum. Eħe. Imma mbagħad beda jużah forsi. Żgur, mela, beda jużah. A few years. Mhux hekk? Later. Jiġifieri. X'ridtu minn issa? Imma jkun qiegħed hemm, ippreparat għalih, aħna drajnieh diġà qiegħed hemm magħna, u kollox hekk. Jiġifieri anki l-ħojs, pereżempju, ma kienx għad għandu bżonnu. Kien jgħidli, Illum niżżilni mis-sodda bih, u ngħidlu, Ejja bjorn ħa nħaffu. Għalxiex? Jekk nistgħu nirranġa, le, irrid nagħmilha. Imbagħad anke jien xi nġi l-bżonn kont diġà naf x'irrid nagħmel. familjari eh. magħha l-affari, jisek tkun diġà. Kun ippreparat, dejjem ippreparat, dejjem eh. lest għal dak li li taf li ħajjin għala. Mhm. Rakontajt li l-istorja ta' kif saqsik biex tiżżewġu. Kulħadd joħlom naħseb in-nisa b'dal-proponiment u timmaġina waw xi ġmiel u tiegħi jġib ta' jiena ta' ġviri traċedja tiegħi. Kontu Londra, tlajtu għal xi awards? Eh, morna Londra ah. biex jiġbor award insomma u Jien li dejjem nobgħod insomma niddejjaq mill-kameras. Issa issa xi naqra drajt, forsi. Għalli ġejjin tal-kameras magħna biex jiffilmjaw li ħan niġbor l-award. Marrejt, morrejt. U ġew magħna insomma u qalulna issa qabel ħa noħdulu intervista f'Hyde Park qabel immorru għall-award. Okej. U kien bil-wheelchair li nimbuttah jiena sewwa. Qalu li rridu nsibu bank vojt biex inkunu appartati hu għal din l-intervista. U ġo Hyde Park bank vojt naqra diffiċli hu daqs dawk nies u hekk. U nimbotta 'l hawn nimbotta 'l hemm sħana u tqil u hekk. U nervi. U nervi kbir. Bdejt ngħid dan mhux xorta l-ewwel bank li jiġi issa ħa naħduha din l-intervista ħa neħilsu le jrid ikun bank. Insomma wara ħafna li sibnieh in the meantime sakemm qegħdin inġorru qed jgħiduli li kelli Ngħid xi ħaġa jien ukoll. U inti min jaf xi dwejjaq. Għiduli x'ħa ngħid, ħa nitgħallimha bl-amment, għaddejja ġo rasi ħa nitgħallimha bl-amment, u sibna dal-bank. U kelli noqgħod bilqiegħda ħdejh biex iġibu l-istampa tajba. U sakemm qiegħda bilqiegħda ħdejh jien qed nistennihom ejja ħa nħilsu. Laqas nafx beda jgħidli jien, nisimgħu qed iparla u beda jgħid għax jien irrid niżżewġek. bdejt nibki u nibki għax inħraqt li gidbuli, inħraqt li bil-kameras, kif ma nħobx jien jien ma rridx kameras. Kif qed tgħidli li hekk, insomma hekk, buq. Għattu iva. Maqas naħseb. X'għamilt lu għara? Għana, bkejt, naf li bkejt. Jien nibki ta' malajr, ġifiri, mhux mhm. ħaġa kbira li bkejt, imma bkejt. Eħe. Dak il-ħin ma ħassejtx li forsi kif xtaqt. Ridt ngħid 'l ommi għax kif qed ngħidlek hekk il-ħin kollu qisni ridtha ridt nirrakkontahielha qatt naf. Eħe. Fuq. U sibt ruħek ukoll f'sitwazzjoni fejn inti kif qed tgħid ma tħobbx il-camera. Iva dik l-. Tal-vera li dejqitni. U bdejt tgħidli mela, anki biex nagħżel libsa tat-tieġ bil-kemra xi dwejja. Jiġifieri jiena napprezza tax. Mela. Kollox minn hekk u alla ħares li kieku ma nurruhomx in-nies ma jafux x'aħna nagħmlu ma jgħinu. Imma kienet xi ħaġa l bogħod minni, mhux li ridt. Ma mbagħad għatlu li ok biex tiżżewġu meta meta ddilek. Għatlu, għatlu. Xaġa li tkellimna fuqha jiena u inti u mat-tfal. Inti xtaqt tfal. Ejja. Ara, jien dejjem vera xtaqt it-tfal, vera vera, ġifieri xi ħaġa min jafni dejjem nerfa' fil-kuġini, u niżżilha minn hemm għax ħadd waqqagħha. Ġifieri ngħoxx għadni sal-lum, jiġifieri fejn nara t-tfal, jien vera komda magħhom it-tfal, ħafna ħafna. U kienet ċewqa tiegħi. Anki l-post xtrajtu ta' 21. Eħe. U għamiltu għamil taffarijiet biħsib biex ikollok it-tfal. Li ħajkolli t-tfal, anka per eżempju minn poġġi li madhom kien jgħid li għax tlett ikmamar biex nimlijhom bit-tfal. Is-sink eh, kont nimmaġna li jekk niġi bżonn naħsilhom ġo s-sink għamiltu skwer biex eh, affarijiet vera kont nimmaġna ħafna. Iva, ħafna. Wow. Along the way, ju, mux għetnejt li ma setax ikonna tfal, ma I put a lot of thought into it, mux ħaġa li xtrajt oġġett u għettu għem fuq li xkaffa u ġast biex ikoll il-soddisfazzjon li għandi għax taqtu. Jien naf li ħanġib persuna fid-dinja Ehm, ħa nġibha ġo forsi din id-diffikultà ta' ħajja li qed ngħixu, irrid ikolli l-ħin għaliha u għal Bjorn. Ehm, eh, bil-konsapovolezza li eh, il-missier għandu eh, din il-problema eh, u li forsi issa nista' nista' niġi nieqsa jien għada, qed tifhem? Jista' jkun kwalunkwe persuna li jkollok tarbija u l-għada jiġrilu xi ħaġa, ttajjajrek karozza, what not. Imma li diġà naf, li diġà naf, qisni naraha egoista għalkemm vera xewqa kbira mmens tiegħi. Imma narani egoista li għax nixtieqha rridha nġibha u mbagħad trid tgħix minħabba x-xewqa tiegħi. Qed tifhem? Da neħu eżempju anke mill-kelb hu llum il-ġurnata, ġifieri għandna dal-kelb irrid niddedikalu l-ħin. Eh, ma kieku mhux biex naqta' x-xewqa tagħna ma ġibtux, kieku forsi għandi iktar ħin għalih. Ġifieri trid trid you put into the picture kollox u qabel iġġib persuna fid-dinja. Kif qed ngħidlek għalkemm u di kelli naċċettatha ġifieri kelli nagħmel ħafna homework miegħi nnifsi għax imbagħad maż-żmien kbirt ukoll u illum għandi 36 jiġifieri trid tibda tiġi konxja li din il-ħolma qabbli ma ħa tiġrili qatt u allura kelli naċċetta ġo moħħi nipproċessa l-fatt li forsi mhux ħa tiġrili u mhux tagħmel. Deċiżjoni iebsa ħafna għax all right, you gave up li jkollok it-tfal, l-idea tiegħek imma apparti li inti you gave up having kids, qed ngħidha bl-Ingliż għax you gave up u kif qas naf kif ngħidha bil-Malti, isek isek. Irrassenjajt ruħek. Irrassenjajt ruħek li mhux ħajkollok tfal, però anki l-ħajja li tgħix, il-ħajja miż-żewġa li tgħix, il-ħajja li tgħix inti hija xi ħaġa li you had to give up ukoll. Eh, differenti. Ma toħorġux, ma ssifrux, ma tmorrux restaurant, ma tagħmlux forsi l-affarijiet li jagħmlu koppja oħra, ġifieri inti għamilt ħafna u qed tagħmel ħafna sagrifiċċju. Eh, hemm is-sagrifiċċju differenti u trid taċċetta, ġifieri eh. differenti. Per eżempju waqt il-Covid x'in kulħadd beda jgerger li ma nistgħux insifru, ma nistgħux nieħdu noħorġu fir-restaurant, ma nistgħux nagħmlu hekk. Jien kont ngħid aħna hekk. Dikkajti. U m'hemmx date li ħa tispiċċa bħall-Covid. Fil-bidu aqas għall-Covid ħadd ma kellu date if ever ħa tispiċċa ma xi darba ħa tispiċċa and you'll get back your life. Qatt ma kellna dik il-ħajja normali, imma mbagħad kellna għandna sodisfazzjonijiet oħra which keeps us going u fl-istess ħin imma eħe u trid tirrasenja ruħek li m'għandekx il-ħajja normali mort id-dar ġej u ġej mix-xogħol jien naf qatt tkellmu ħriġt il-passiġġata. Ħafna u xorta xorta hija ħolma ġo moħħi ta' normalità u mhux hekk. Imma ħsib wara hu, mbagħad noqgħod eh. ngħid fimt, ġifieri qed naqsam miegħu il-sitwazzjoni li ma jistax jagħmilha hu. La Molisana, bringing restaurant quality food to your home. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ejjew għand Tamrita, il-post magħruf għall-kura tas-saqajn. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Noffru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-kumdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek. u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħa ntejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita, għal saqajn b'saħħithom. Taħseb li 'l quddiem qatt tħares lura u tgħid, Missni kelli tfal? Probabbli hu. Jista' jkun, jiġini l-ħsieb. Għax jien għadni ma qtajtx qalbi. Kollok it-tfal għalhekk qed insaqsik. Jista' jkun. Għax jien nemmen li kollox possibbli ta. Nħalli f'idejn id-destin u. Dejjem nista' nadotta wkoll, jiġifieri hemm dawn l-options kollha, imma ma nafx, insomma. Issa għandek il-kelb. Eħe. Li jismu Dar. Jismu Dar. Kellek kelb ieħor qablu. Kellna kelb għand ommi proprja, ġifieri. Kien jismu Joy. Kien jismu Joy. Ja ħasra, kien vera kelb ħelu imma ħafna ta'. Kien vera kind, kwiet hekk. Ħafna ħafna, ommi vera timmissjah. Għax u vera kien Joy, kien kien jimlilna ħajjitna hekk għand ommi. Sa dar jimlilek ħajtek mod ieħor. Immens. Intkom kont kelkom dar tagħkom, mhm. però issa ma tgħixux hemmhekk ma tgħixu dar Bjorn. Għatli għatli li meta kontu ormi dar tagħkom kienet litteralment l-uffiċċju. Kamra waħda. Kamra waħda. Ija. Għatli issa Ilkom sena ġo Dar Bjorn għad li ili hemmhekk sena. Ħadt naqra break però fl-istess ħin ix-xogħol vera żdied. Għadek tgħin ħafna lil Bjorn. Jiena jiena nibqa' hekk meta bdejt tkellimni ngħid Juan għandek ħafna xogħol, mbagħad għandek lil Bjorn, però mbagħad għandek il-pazjenti l-oħra. Żgur, mela. Dawk mhux imbagħad, dawk qegħdin hemm fl-istess livell. Jiġu għandek ġieli, dejjin. Flimkien hemmhekk naqsmu l-ġurnata, ġifieri ir-relatives ikunu hemmhekk, ikunu għaddejjem minn diffikultajiet li forsi nkun għaddejt minnhom qabel jien jew forsi ikunu għaddejjin minnhom u nkunu nistgħu tissapportjhom u moralment trid tissappor jien naf. Minn fejn iġib l-enerġija? Le, tiġi ma' xulxin u għax hemm il-sapport ta' xulxin imma ma tistax iddawwar wiċċek u tgħid le u kif taqbad tgħid. Jien hekk inħobb ngħid, id-dinja nfiha flimkien u almenu għandna s-sapport ta' xulxin għax immaġina meta tkun waħdek, daw ħafna minnhom nafhom id-dar waħedhom qed iġorru din il-biċċa tax-xogħol waħedhom id-dar. Jien kont niġi lura fejn Bjorn ngħidlu mart ħdejha dik qiegħda f'diffikultà kollha tagħha id-dar waħedha tgħin ir-raġel tagħha pereżempju. Ma jistax ikun tibqa' ġorra waħda. Imbagħad x'inhi jiġu għandna darbjorn almenu qegħdin hemm flimkien hu. Ġifieri għax bħali hemm l-oħrajn kollha hekk hu min missieru, min ommu, min raġel tiegħu. Lilek hemm xi ħadd li jieħu ħsiebek? Jien għandi l-mommy nitkellem ħafna ħafna ħafna magħha. Jiġifieri li għandi s-sapport tagħha moħħi mistrieħ, jiġifieri li kien għalija mmur niekol hemm kuljum jekk le jżommuli apparti u f'xi ħin tal-ġimgħa jiġi għandi kaxxa fuq kaxxa l-ikel ta' ġimgħa sħiħa. In-nanna niltaqa' mal-familja tiegħi hekk hu jien għalija l-familja biżżejjed. Naf li jħobbuni nħobbhom ħafna ħafna ħafna lura. Ehm. U hekk hu. Naf li sena ilu tlift lil papà. Mhm. U naf li kienet telfa kbira, telfa kerha, ma nafx jekk tixtieq titkellem fuqha. Jiena naħseb li jekk titkellem fuqha tagħmel ħafna ġid lil ħafna nies, però nħalli f'idejk. Ejja, diffiċli ħafna x'jien għadni qed nipprova naċċetta, ngħix magħha, ngħix biha, xi ħaġa li qatt ma mmaġinajt, ġifieri ma timmaġina qatt li jmutulek il-ġenituri għalkemm taf li ħa tiġri imma ma tistennieha qatt. Meta tiġri ħabta u sabta tal-biża'. Eh, u meta tiġri bil-mod kif ġrat, ħafna ikbar biex taċċetta, jien nitkellem għalija, ġifieri jiena I'm trying to li ngħix magħha u l-ħaġa minix irrabjata miegħu ġifieri li li ġara li ġara eh, il-papa għamel. Memx mistħija ta' li ġara. Mux mistħija ma li ma titkellimx fuqha jiena mill-ewwel għedt mhux għax nistħi, ma rridx nistħi, mhix xi ħaġa tal-mistħija kif qed tgħid inti għax inkella ħa nżid xi ħaġa oħra. Il-weġgħa hu għax inti trid tgħaddi minn ħafna fażijiet f'moħħok biex tipproċessa weġgħa bħal din. Għandek il-firda. Il-firda li ġabha b'idejh. Allura Diffiċli hu tgħix biha, imma hu l-gedder ukoll hu. Jiena nitħassru u jiddispjaċini ħafna lih li mhux qiegħed hawn ikompli magħna. Imma kien mument ħażin hu. Kellu mument ħażin żgur. Kellu, ma nafx hekk, imma papà kellu Kien ibati minn depressjoni, ah, iktar ansjetà tax, ma kienx bniedem ġifieri li jqgħod fuq il-potruna u jgħid dwejja għandi ma rridx ngħix, anzi pjuttost il-kontra, kien vera jaħdem, kien vera attiv isuq ir-rota xtara mutur, iħobb ħafna l-mutur, iħobb in-nies, iħobb ħafna n-nies li ġieli konna ngħidulu iva mhux ma' kulħadd, jittanta l-kulħadd, ikellem il-kulħadd, kien ħafna. Imma kellu ansjetajiet u kellu d-dwejjaq tiegħu, ħsibijiet tiegħu, jinkwieta lilna, jinkwieta x'ħa jħalli warajh, jinkwieta li għandna kollox. Kien jinkwieta ħafna affarijiet, jiġifieri anke kien jiġi l-Home, kien jorbot qalbu ma' kulħadd, jimpressjonawh l-istejjer tan-nies. Jiġifieri kellu hu dawn l-issues, just ma kienx jaf. jittakilhom kollha. Ma jimpurtax, mhux kulħadd ikun jaf. Le, eżatt. U ħafna nies iżommu ħafna ġo fihom. Eżatt, u ma kienx. Hekk nixtieq ta' għalhekk għalhekk għax. U l-papa prova jaqsam miegħek li kienet ikollu Ejwa, ma kulħadd ta' kien jitkellem ħafna ġifieri u aħna nieħsa fejn stajna ġifieri. Però qatt ma temmen. Ma temminx. Jiena nerġa' nġib quddiem għajnejja l-istampa, għalkemm kerha mmens. Inti rajtu? Jien rajtu, jien u l-Mummy sibni. Għalkemm kerha mmens, imma hekk biex nemmen għax il-bqija, jien jekk ma nġibx l-istampa mingħalija qiegħed hemm, għadu ġej, għax ma jistax ikun li telaq. U mbagħad hu kif inhu, għal min jafu, ma temminx li telaq u ħalla. kollox wara, ma jistax ikun. Ġifieri u kważi dik iktar iddejjaqni għax jisni nimmaġina irid jerġa' jiġi lura. Jisu għamel żball u irid jerġa' jiġi lura. Hekk naħseb jien għax li kien għalih naħseb qatt ma miet propja għax hekk kif kien iġib ruħu U jitkellem konna ngħidulu madu f'fiħan. Anke karozza jżommha ġdida taf kif. Konna ngħidulu mhux ħa toħodha miegħek billi tink imma ġifieri ara kemm kienet tgħex mad-dinja ma' kollox. Mhux tajjeb ta' imma iktar u iktar ma tifhimx kif se tagħmel xi ħaġa jekk lilu nnifsu ma jistax ikun. Ir-rata ta' suwiċidju hawn Malta mhix rata baxxa, iktar fl-irġiel milli fin-nisa. U ma naħsibx li l-ebda familjari ta' min jagħmel suwiċidju ħa jiġi fuqek u jgħidlek kont qed nistennieha. Imma. Jiġifieri. Jien għalija, jiena ngħid, kont injoranta wkoll hu fuq is-suġġett. Għax apparti li inti taraha xi ħaġa 'l bogħod. Mhux injoranta, qatt ma, qatt ma timmaġinaha. Qatt ma timmaġinaha, imma li kieku forsi kelli iktar knowledge u tisma' u temmen li jivera jiġru daw l-affarijiet, kieku forsi l-inqas kelma li qal kont noħodha bis-serjetà. Għax intkom dik il-ġurnata stess kont ħa tibgħat messaġġ il-professur. Iwa, u kont inżomm contact ma' professur li qalli li tani l-contact number biex nimmesseġġjah u jwiġibni, ma kienx qed iwiġibni lura. Inti kellek l-event dakinhar, Bjorn daħal l-isptar, min jaf minn xiex kont. Kien Saturday, jiġifieri Edna Monday, kull nhar ta' Tnejn konna qed immorru għand il-Professur, jiġifieri x'kien fadal sa Monday? Xejn. Tgħid jgħaddi l-weekend kien mimli bl-affarijiet, jiġifieri kellna x'nagħmlu, kellu jmur il-baħar filgħodu ma' ħuh, kellna l-event fl-għaxija, jiġifieri. Kien hemm x'tagħmel. Ma wasalx u ma ma felaħx ma nafx. Jiena nispera li inti ma ġġorrx xi ħtija. Iġġorrha ta' ma nafx hux normali imma. Eħe normali, ħafna imma. Jiġuk ħafna ħsibijiet u għax jiena kellimtu. flash il-lejl ta' qabel kont miegħu sissjata filgħodu qed nitkellmu qed jgħid li xi dwejqa għandu dal-pirm li kif ġennieħu is-side effects li hemm miktub fuq il-karta qed iħosshom kollha inkluż dawn il-ħsibijiet ħżiena imma jiena ma timmaġinax. Ma ppikkjajtx li bis-serjetà x'kieku kont ngħidlu imma ċert ma ħadd tħallina hawn warajk taf xi dwejjaq jien ma rridx ngħix mingħajrek le mhux tagħmel hekk nirranġawha. Żgur li noħorġu minnha, mhux hekk mhux ħa tħallih qas qatt. Xofja. Ma ma fhimtx hu. Nispera li forsi min qed jarana u għandhom nies madwarhom li forsi qegħdin fl-istess sitwazzjoni. Ejja, mqar toqgħod tismagħhom. Mm. Ħalli jkun qed jirrepeti għax ħafna drabi kienet tkun repetition u nirraġunawha u naslu f'konklużjoni tajba. Wara sekonda nerġgħu nibdew mill-bidu. M'hemm x'tagħmel hawn professjonisti u sibu vera professjoni li huma vera professjonisti, jiġifieri mhux la kemm tmur għand psychologist, psikjatra u min hu. Ara li vera jkun interessat f'xogħlu. Jieqaf jisimek. Ma tistax tidħol u toħroġ għand tabib. tal-moħħ. Ma tagħmilx sens. Imqar jagħmel kwarta jara min inti, jisimek, jara x' x'diffikultajiet għandek. Mhux la kemm jiktiblek il-mediċina u da suġġett vera vast hu li tabib qed jara għandek ġerħa xi ħaġa qed jara intuwit. u jaf kif ħa jsewwilek ukoll. Għas-sintomi. Imma ġo moħħok ħadd qatt ma ħa jidħol that deep u jifhem vera x'għandek, jiġifieri huma għandhom xogħol vera diffiċli. Imma iktar u iktar, jiġifieri li tmur għand xi ħadd vera professjonist. Tisma' 'l dak li jkun, jien naf. Inti tmur għand xi ħadd. Għadni ma kellix il-kuraġġ li mmur. Forsi meta tkun lesta. Għax tittuħu naqra ħsib lilek innifsek ukoll. Ejja. Ma ta' mesfej speċjali ta' għalt li jena. Naf li Marija inti għat li smat li jena marriċ namil intervista ta' dwejja. U jena għatlek din miex intervista ta' dwejja, din intervista ta' saħħa. Is-saħħa li għandek int. Is-situazzjoni ħajjiet li inti ħsibt ruħek fihom, li ħafna nies li jkunu qegħdin jarawna, kulħadd għadda minn xi ħaġa. U jiena ċerta li min qed jismagħna mhux qed jgħid, X'dwejjaq, x'intervista ta' dwejjaq. Le, le, anzi, intervista li ġġib inspirazzjoni. kbira x'għadt għadtlek għadtlek ilbieraħ, għadtlek ara ħa nitlaq minn hawn ħa nċempel l-omm il missieri. Għax xi kultant tant inkunu biżi Iwa. li ninsew. Ġifieri anki lili lbieraħ għamilt li impatt għadtlek għadtlek għadtlek ħammur nċempillhom għax vera ili ma nkellimhom. Ġifieri. Eh, dik vera, iġġibek insef fuq ħafna affarijiet u għax li eħe neħlu ħafna ħin f'affarijiet, mhux neħlu ta' insomma we get carried away insomma affarijiet eħe. Li l-affarijiet materjali ma tieħu xejn miegħek, ġifieri dik vera minn ta' ngħiduha meta jmutlek xi ħadd jew tgħid ma ħa nieħu xejn miegħi. Imma ngħiduha hekk u mhux vera tkun vera qed taħsibha. Jiena mill-esperjenza tiegħi llum li tfint il-missieri u naf li vera ma ħa xejn miegħu li bistu li ridt jien, kif ridt jien, b'li ridt jien. Kien ipejjep xtrajtlu pakkett sigaretti qaluli x'ħa Poġġejtulu. Imma Għaliex le? Ma vera ma teħu xejn miegħek. Ġifieri l-affarijiet materjali l-kumplament kollu li għandna fil-ħajja vera ma teħu xejn miegħek. Trid tgħix issa li għandi jien il-memorji tiegħu x'qal, x'għamel, dawk tajjeb ħażin, kollox. Ma l-kumplament. Inti lesta għal xiex u hu ġej għalik? Ma naħsibx ta' ċoħe ġifiri ma naħsibx fija. Ma taħsibx fija. One day at a time. Għal xie xo, mux hekk. Wahda wahda. Kif in is-sitwazzjoni issa sa he lost speech u ġvera eh, pero għandu dal-computer. Ija.

Jagħmel kollox ta' ġifieri Bjorn in kontroll ta' kollox. Wow. Bda l-computer jieri jwieġeb emails. Wow. Koll litteralment kollox excel sheets numri accounts kollox. Wow. Ma taqbadx tagħrf jiġifieri qisek. Bravissimo. Ħafna. Bravissimo. Ħafna. Ehm. Eħe, u fl-istess ħin, jiġifieri meta jkun irid jgħid xi ħaġa, jista' jittajpja u mbagħad għandu l-leħen u jitkellem għalih, u l-leħen għamlu proprja leħnu. Eħe, mhux il-leħen tal-kompjuter. Eħe. Leħen Bjorn. Leħen Bjorn. Għax ħaseb fih diġà kien. U żgur, mela. Kien ħaseb fih, kien irrekordjah. U mbagħad illum along the way, insomma, mas-snin l-AI u hekk għenet u fforma leħnu proprja. Proset. Baqanna l-aħħar ftit minuti. Għen nitkellmu naqra fuq Darbjorn, mhm. għax dik hija xi ħaġa mela. immens, immens li għamiltu intkom. Għandkom 30 kamra, u ġvera, 30 mhm. pazjent, u jiena saqsejtek kemm għandhom bżonn flus daw in-nies. Ħafna. Ehm, għax għandhom bżonn mm. il-care, ġifiri mm. dik tiswa ħafna flus għax 24 sija. Mhm. Ġifiri kull pazjent jiswina mal-200 euro kull-jum. Għax rridu il-care, rridu l-apparat. Ehm, servizzi. Servizzi kollha ġifiri fizjoterapist, social worker, ehm, OT. Kollox il-wheelchairs. U dawn il-flus kollha jiġu kollha mid-donazzjonijiet. Għidt li l-unika ħaġa li hemm imħallsa hija l-pagi tan-nies li jaħdmu hekk, però l-bqija. Dik titħallas mill-Gvern, jiġifieri li kieku ma kenniex din il-partnership, kif qed ngħidlek. Xi ħaġa kważi impossibbli hu li tirranja żewġ. Kważi impossibbli kif inhi b'dawk il-flus kollha li għandkom bżonn. Definitely, jien nibqa' inkredula sal-lum il-ġurnata, ġifieri jien xi nara l-affarijiet ġod-dar. Tibda tgħid kif. U naf li nxtraw mid-donazzjonijiet tan-nies, minn dakinhar li morna f'bieb ta' ħanut bil-bogħod ta' stidnuna, hi dakinhar li beħħejna l-ftajjer ma nafx fejn. Dik l-iskola li bagħtet għalina u ġabru xi ħaġa x'għamlu Hot Dog Day. Minn dawk il-flus, mill-maratona ta' kull sena. Jiġifieri litteralment mill-flus tan-nies. Kbira hu mhux. Ħafna, ħafna, ħafna. X'għandu ppjanat? Għax jina ċerta li għandu xaġa ah, pjanata. Din is-sena nibdew nibnu respite. Ġifieri din dar li nxtrat diġà mhm. mid-donazzjonijiet tan-nies qed tmiss ma' darbi u nħażebbuċ. Ah, ġifieri ħad tiġi tinfet eventually. Wow. U din id-dar tkun respite, ġifieri n-nies jiġu għal perjodu qasir ta' żmien, mhux jgħixu hemm għal kollox. Dawn ikunu nies li jgħixu fid-dar tagħhom. jkollhom xi kundizzjoni, marda newroloġika, li forsi l-familjari tagħhom għal xi perijodu qasir ma jkunux jistgħu jżommuhom, jien naf ikunu jridu, għandhom bżonn li jsifru, għandhom bżonn li jidħlu l-isptar, jieħdu break, għaliex le? Għaliex le? Jiġu jqegħduhom magħna ġifieri u jkollhom is-servizz ta' kif suppost iddur ma' bniedem li kollu dik il-kundizzjoni. Proset. Jiena wasalna fit-tmiem tal-intervista jien ħadt ħafna pjaċir nitkellem miegħek. Anki jien. U xtaqt ukoll nagħti naqra spotlight fuq Marija. Għax Marija aħna nafuha Marija ta' Bjorn. Però Marija Formosa Hija persuna li vera dejjem qisek fid-dell ta' Bjorn. It's okay. Pero jien għalija inti center stage jiġifieri daqsu, mhux ħa ngħid iktar minnu għax hu ħaqqu ħafna, pero inti naħseb f'ħajti waħda u minn qalbi ħa ngħidilek, waħda mill-iktar persuni li ltqajt magħha li vera, vera, vera taf tħobb u tiftaħ qalbek, eh? Għax li tagħmel inti naf li għalik. normali u speċjali. Mhux biżżież, imma li tħobb hija xi ħaġa sabiħa. Jien hekk malma u tħobb u tagħti kull ma għandek, rispett, paċenzja, u mbagħad il-kumplament jaqa' waħdu. Ħantuk naqra presents. Mela. Għandi f'wieħa di Icon, grazzi, ta' Antonio Banderas, grazzi l-Taxbix Perfumery. Imbit, Lejda, grazzi l-Attard and Co. Wines. Tajjeb, għandi. U koll. Għandi Rigal żgħir grazzi lil Valletta Glass u dan rigal li jmiss l-ewwel darba li qed intuh. Imma taf kemm qed nuħu pjaċir. Għandna trattament għala wiċċa. Għanna trattament, grazzi lil Majo Kaspaz, mur għamel messaġ. Tamilli, zgur ħatmur tamlu. Zgur, zgur, zgur. Għara ma nkunx naf li tajdli Kelli wisq x'nagħmel. Mur, hu ġurnata, oqgħod l-ispaħ u t-trattament u għid illum ġurnata tiegħi. Promise. Thank you ħafna, ħafna, ħafna grazzi. Mela, mela, mmur żgur. Minn qalbi, minn qalbi. Thank you ħafna Marija. Grazzi ħafna, jiena ċerta li ħafna nies li kienu qegħdin jismgħuna inspirajthom daqs kif inspirajt lili. Grazzi. Grazzi lilek. Qabel nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-isponsors personali tiegħi, lil Morgan għall-ħwejjeġ, Herba Ellison għal xagħri, Janice Baldacchino għal makeup u Luxana Sasset. Għadkom kif segwejtu Kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Renault Malta, La Molizana, KFC, Amrita Footcare and Wellness Center, Valletta Glass, Ferrara Casa, Majoka Spas, Positive Parenting Malta.